Pool ku san baɣi ti ba, ka bɛ soli yiri nimaani. Naari zoori ka a yiri lala falinsi ni ni asibahi shidaŋ yibu. Ka yi nyini yi nya tuuli ŋun yɛn ni yini, naari zoori ka a yiri lala falinsi nim maani, ni di yi ti niŋ ka di niŋ yuŋ. O ni daa yɛli ma shɛm m-bala. To kiliya, ni di yi niŋ ka lala zinzana ŋɔ tooi gbahiri daadam, a ni yɛn niŋ shɛm m-bɔŋɔ. N labina, ni n ti pali n daalikauli, a yi kana ti yuli lala ninyula kpanjɔɣu ŋɔ maa. Niriba ku bɔbimi la di zuɣu lala hal ni ti yɛn wul li bala. N deei taligbani ŋɔ shɛba boli ma ka m bi tooi kpuɣi lala ni yula kpanjɔɣu ŋɔ zuɣu. A yi kana ti yuli lala ni yula kpanjo shɛli din nyɛ Sagan TV dini ŋɔ maa, n daa pun niŋla di viidiyo n-zaŋ li bahi Facebook hal di ŋmani di daa kpe TikTok gba zaa na ka bahi shɛli YouTube. Ka daa lan chaŋ Sagan TV ka yuliya ka sokam tooi kpɛri soshal midia shɛba bɛn gbabi kafoon kara. amaa ka gba zaa na kul mali muɣisigu zaŋ kpa di polo. Din daa nyɛ ni lan lab yɛlli nimaani pah yaha, ka di lee ti ŋmanila din ka daadimanim gbaai di daa yɛl shɛli maa daadimanim bi nyɛli viɛnyɛla di zuɣu, ka di lee bɔhisi saha shɛl kam ka bɛ kɔhiri lɔŋ bɔhiri ma. O wummi ka n yɛli kpa tindara n zinzana yɛtɔɣa, luɣ shɛl polo o ni bɔri maa, o ni yɛn niŋ shɛm yirinima ni nimaani maa ka di ŋmaai. ka di niŋ o zimsim. Dizuɣu Yandi nyɛ ŋun wum ŋɔ a zuɣu kaŋ kaman na. M be n-lab yɛli ti a, n leei yɛla li din be luɣ shɛli polo, ka yɛla din nyɛ shɛm, ka a gba chaŋ ti bɔri shee. Dizuɣu ka n yɛra saha shɛli kam maa, di yi niŋ ka a doli ma TikTok, ka bɔri ni a di anfaani viɛnyɛliŋga mini kpaŋmaŋ ka a gba chaŋ Facebook nti voti peeji maa shee, di yuli boona Bɔhiri n-nyɛ baŋda, ka a gba zaa chaŋ ti fɔloyila a peeji ŋɔ maa. Saha shɛli kam ka viidiyo lurimda ka a gba nya. ka yɛli yaa yi folo facebook maa nyin di zani nyin chaŋ youtube maa gba zaa n ti dolli to dɔm saha shɛli n beni facebook maa yi ti mali gadima youtube maa ka ti labiri viɛnyɛla youtube maa yi ti mali gadima facebook maa ka ti kanna viɛnyɛlinga page nim maa di zaa yuya ni chani shɛm bee din doli shɛm bee a ni yɛn searchi ka di yina shɛm ka a shiri dihi tabili ni lala page maa n bala maa ka chaŋ ti dolli Di zuɣu a yi kpɛ lala peeji nim maa zaɣ yinga kam puuni to viidiyo nim maa galisiya di zuɣu kuli daama kuli chɛma a ku tooi yuli hali ni a ti paali to kuli daama a yi ti nya viidiyo shɛli puuni ka a nyɛ viidiyo maa gbunni ka a nya kpatindara ni zinzana ka di foto ka di bɛ dinni n ba pira nyin di lahi chaŋ nyin zani ma a ni bɔri luɣu shɛli polo maa n bala Naawuni gafara a yi yuli naa din tooi niŋ ka a lahi ka bɔhigu to amaa a ni bɔri ni salo maa lee baŋ binshɛɣu nyɛmi saha shɛŋa bɛni di simsi ni yi mi ti zaasa ŋmarisi payim Lala n-nyɛ ka ti zaasa bihisi ka di pa yim. Di zuɣu ni tooi yɛli ŋɔ, Ka so niŋ li, ka di tum ti o, ka so niŋ li, ka di bi tum ti o. M mi ni di ku tooi tum ti sokam. Lala n-nyɛli ka n lan mi ni ka sokam mi ka di yɛn zaɣisi din yɛn faai shɛba bahi beni, ka naan chɛ din bi yɛn faai shɛba bahi. To nyin ŋun niŋ ka di bi niŋ, di wuhirimi ni nimmɔhi bia. Di pala a yɛlli maa timsim n-nyaŋ binshɛɣu ni yɛli maa, di wuhirila ni ŋmari so a ʒiya ŋmarigi ka malila o naai o suhisi ni chani shɛm. Di pa yim, ŋmarigi ka m mali la, daadama yi ti mali ŋmarigi yaakaza, tooi yɛn suhi Naawuni ŋun zooi Naawuni suhu ka di dalim luɣili yaakaza. Ka Naawuni suhu ka n ka ni tooi suhi ka di dii. Hal a bɔhi n kɔrigi n nahi di bee n-dii, a ŋmarigi maa bi saɣi ti li ni yɛra ŋɔ, niriba biɛla ko n-ko m-mili. Dinzuɣu a ni tooi chaŋ baŋda sani ka o ti wɔhi suhi shɛŋa ka a kuna ti su li? Iin suhisi m-bala, baa ka a ni bɔri shɛm maa bi niŋ, ŋmarigi maa bi saɣi ti lala dini maa. Toli zuɣu di niŋ ka di nyɛla a niŋlimi ka bi nyɛ ni neesim ka go kamani bakɔi dibaashɛm zaŋ chaŋ goli ka bi nyɛ neesim m ba Prado ŋun niŋ ŋmarigi maa bi sapɔti di bi saɣiti di zuɣu a ni yɛn niŋ shɛm nyɛmi a gba yɛn zaŋ a naba zali tiŋgbani ka lo a nam ni mi ka baŋ ni dunia pala luɣushɛli polo daadam ni yɛn kana ti ti yi duya gbihira ka a ni bɔri shɛm ka a tooi niŋ di ka luɣushɛli polo. Ka daadam kɔhim ma o ni ʒiya ŋɔ ka o ni bɔri shɛm ka di niŋda, di ka luɣ dunli luɣ shɛli polo di kani. Ka di kɔhim nyuŋ ŋɔ ka a kɔhim maag a ni ʒiya ka a ni bɔri shɛm kam niŋda. A ti nya ka so maag o ni ʒiya, Dagbaŋ bi sɔŋla aya ni a ti nya ka bua doya ka gbɔri o ŋubira, to nyin baŋ ni o daa pun ŋubimi zali dahin shɛli. Di wuhiya ni o pun boli n-zali biɛhigu dahin shɛli maa. Di ŋɔ ma ti na dii chɛ yɛli kam ka duri duri ka diri ka nyura, a nya ya? To di zuɣu n ni ku kana ni n ti bɔ kahigiri shɛli zaŋ ti a m-bala. Di zuɣu a chaŋ YouTube maa, nyin search ma, Bɔhiri Nyɛ Baŋda bee M ba wulana ŋun doli soli ka ŋun doli mɔri ti zaa kuli la Yaakuba yili. Di mi nyɛ Facebook a ka a chɛ n sɛchima bɔhiri nyɛ baŋda. Naawuni gafara page maa ni yina. M ba pira, kpa ŋma ma a yi leei chɛ a gba niŋla aadalichi. A gba doli li mi. Mani, ni nyini, ni ŋuna, ti zaa n su li. Biɛɣu ni zuɣu ka n yɛla lala maa. A yi follow yi, n yi lan bahi video bɛ ni ti a lahiba ni video luna. Di ʒiya ni so guŋ ka kana ti yɛla. Amaa n kuli yɛri ya mi, M ma n-wulana, ka baŋ ni nyɛma. N yɛri ya mi, M ma n-wulana, ka baŋ ni nyɛma. N ka baɣibuɣiri nɛli, m bi ŋmɛri woli, m bi ŋmɛri bihigu. N bi ni yi saabe, n bi ŋmɛri buri ʒi, ayi, m bi ka koligu, bi ti yɛri doli, m bi tɔra. Dagbanli yɛtɔɣa ka ti yɛra a kpe Dagbanli bɔhimbu puuni. Ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ, di lan ka bu ka a ti ni lan yɛli li ti a, amaa maŋ ni baŋ ni iin di zaa pahila Dagbanli maa puuni. N yɛra saha shɛli kam, Maŋ wula mi la ŋun gari ma, ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.